Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go se ka Doctor Makgabo. Ke rata re dire molaetša wa bekekhi re bone gore na molaetša o tšwa go badimo ba rena o reng. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo le tsena go se ka Doctor Makgabo. Gomme ke tlo kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le yona notification bell gore ka mehla re uploada di-video le kgone go tseba. Ke a le leboga. um ke na le karata tše four mo go nna ya mathomo ke the six of cups ke na le the prince of cups ke na le the star ke na le the high priestess molaetša wa beke ke kwa gore when coming to dilo tša marato o tlo ba o le motho le gore tla ba o thabile ke bona o le o tlabe o bonda le family ya gago Mohlomongwe go na le leeto le o ka le tšeago, o ya go felo tsoko, o ya go etela ba bangwe ba lelapa goba bagwera, jwalo le jwalo. And-e ke bona motho e leng gore, ke bona leeto le e le gore o tlo le tšea e se kgale, e ka ba beke ene goba beke tše ding tše di tlago. Leeto le ke leeto le e le gore le ka amana le semoya sa gago, maybe your, your spiritual gift gobane o na le mpho tša semoya. Goba mohlomongwe anything to do with spirituality, ge e le gore ga o na dimpho tša semoya goba motlho mongwe ebile ke mabapi le dithuto tša gago maybe something se le gore o rata go ke thutela sona goba o busy ke thutela sona but o nyaka go tseba more maybe motlho mongwe kgotse le gore o ya go attenda di-course tse di itseng jwalo le jwalo goba motlho mongwe just a visit to your spiritual teacher motlho mongwe gona mola ngakeng ya gago goba motlho mongwe mo profeteng goba a medium goba a psychic jwalo le jwalo mo e leng gore go na le melaetša gore o tla ba go fa yone ya go tswa go badimo ba gago Ba bangwe melaetša ya lena e ka tla jalo ka ditoro go ra gore o theletše toro tša gago tša bekekhe and then ya ba nthela gore o se ka ja kudu before o robala mohlomong ka ja um three hours before o robala and o se ka ja dijo tše di kore tše e le gore tla ba boima kgotsa mpa e tletše kudu and ebile o ka nwa le metsi gabedinyana gararo nyana nako ke tše pedi tše tharo pele o robala. gore o kgone go bulela tšona ditoro tša gago and o gopole go rapela before o robala gore ditoro tšela di kgone go tla ba kgone go tla mangwele ao mo go wena ba go tlišetše ditoro tše ba go tshwaretšego tšona and then o gopole o rapela ka kerese ya gago e tšhweu e swanetše e be gona ka re ga ka re ga ka re ga dikerese tša gago o ntše o rapela e ka no ba one white candle goba three white candle goba ebile wa e mix-a le dikerese tše dingwe. e tlo tlišetša kganya kereseke and ebile e tla tlišetša le yona protection and ebile e kgona go bula menyako for mangelo a ba kgone go batamela mo gaufi le wena pay attention go e kwa melaetša yeowe o seke wa lebala o re go tsoga o ngwale fase bukeng ya gago o seke wa lebala goba immediately o seno phafarega after tori owe tšea founu ya gago e record go sesa tla tsoga o itheeletša go e ngwala gabotse and then ebile o a advise-wa gore o je dijo tša maleba yona bekene gore di kgone go booster moya wa gago le dino o nwe tša maleba o se ka nwa dilo tše e le gore di tswalela moya go ka kgotsa le gore o jele ntho e le gore e tswalela moya goba o nwele ntho e le gore e tswalela moya then go ra gore the following day ya gona bona gore o cleansa mmele wa gago o ba gabotse okay and ke rata go botsa gore ke sa bolela ka um bonding family ke sa bolela ka taba tša marato e sa le beke botse mo go wena beke e leng gore go na le motho e le gore o tla go fa something ke bona relationship e botse ka bophelo ba gago mo e lego gore ke bona le spend-a quality time together le molekane wa gago. Go na le mpho e le gore o tlo go fa yona be ke yona ye key gomme o e accept-e ka matsogo a mabedi ke sa go fileng sona se amogele it doesn't matter gore ke bokae wena e amogele. Ke gore ntho ya tlo go fang yona ke gore e laetša lerato la gago mo go wena. it doesn't matter the price o e amogele then go motho e le gore o single ka se sebaka gomme o nyaka go ba ka gare ga relationship possibility ya gore o kopane le motho yona bekene e very very high o ka kopana le motho e le gore o tla ba attracted to yena o tla mo rata o sa tswela go mmona le yena o tla go rata o sa tswela go mmona go ra le tla ba love at first sight okay but o se ka kitimela o dira dilo tšea nakonyana go mo tseba motho oke o mo tsebe and then le kgone le tšwela pele ge e le gore o rata go tšwela pele le yena ene go botlhokwa ka metlha gore ge o kopana le motho e le motho e le gore o attracted to yena o bona o mo rata go botlhokwa gore o botšiše le mangwelo ya gago ka tsela ya thapelo ka tsela ya go phasa o ba botšiša gore na motho ke motho e le gore ke motho wa nnete nka mo tshepa ene ke motho a ntshwanetšego ene mohlomong ke motho e le gore nka ba le future e botse le yena na ge re bolela ka future e botse ga re nape re bolela ka lenyalo fela go ne batho bangwe ba setse ba nyetswe mohlomong le ba tlhadile or ba tlhogofaletše ke balekane ga ba sa nyaka lenyalo le lengwe go na le batho ba bangwe bona strictly motho ne potsa ga rae nna ke right ke le so lenyalo ga ke le nyake ke tla ke nyaka molekano o le gore nka phela le yena mohlomongwe re ka no ba le bana together but lenyalo no so ke dilo tse le gore o tlo botšha mangelo a gago ba go botsa gore ee ke yena motho wa nnete for wena ke motho e le gore o ka phela nako e telele le yena relationship e tla lasta goba jwang go bohlokwa gore dire ntho tso kare ka nako nngwe re bona re kopana le batho motho o ga o mo tsebe ga o tsebe gore na o phela-phela jwang mo mmeleng wa gage ga o tsebe gore na ke ding dilo tse a di dirago tse dibotse goba tse dimpe e se gale o setse kopanna mapai le yena gomme wa kgwetsa e le gore o tliša sefifi ka ra bophelo ba gago immediately o thoma phela le yena bophelo bo thoma ba boima di-bad luck di tla di šelene morago ee mohlomong motho wa modimo ga a tsebe Ee, go bohlokwa gore motlho mongwe le tla no eletšana wena le yena ka dilo tša go protector spiritually physically mentally gore di-bad luck tša di seke tša tla mo go wena o mongwe o kopane le yena ga o mo tsebe ke motho e le gore wa seleka wa loya wena ga o tsebe o tla go wena o tlela go dirang go tšea energy ya gago good energy ya gago o tlo e saka ke e, e, energy vampire o mongwe o tlela go tlo thwala ka wena o mongwe o tlela go tlo thebula badimo ba gago so e ba very very careful when come into the relationship and o se ka kgotsa o sepela le wena le partners tše dintšhi ka nako e tee ke yone ntho ngwe e re bolayago ke ntho ngwe gape e le gore e, e tšea di-blessings tša rena wa kgotsa re phela maphela a o sokola ngwaga ka ngwaga ngwaga o mongwe le mongwe go e tla fela ke di-bad luck next year di-bad luck tša gona ebile di feta tša last year jalo le jalo so ke le tše le gore re na le maatla as re le batho re filwe re na le moya mo go rena moya re o fileng ke modimo moya o ke moya e leng gore re tshwanetse re o re o protect re o šomiše ka bohlale gore re kgone go bona dilo tšeo ga di sa nyakego ka ra maphelo a rena and-e moya o re tshwanetse re o fide re o fepe dijo tša ona e lego thapelo go ja dijo tša maleba le go fela re ke cleanser. so go botlhokwa gore motho a respecte mmele wa gage mmele wa gago a e be tempele o respecte ka tempeleng a go tsene mang le mang ka tempeleng a o tsene batho ba tšhilafetšego ka tempeleng a o tsene bathakati go ka dira se o tla bona o tlo ba le bophelo bo botse wa o mongwe le mongwe le wena wena every year o tla o tla attracta di-blessings o tla collecta di-blessings o tla ba collector of blessings dilo tše dibotse tša no diragala kore le wena sa kore o sa bone o ne di diragala jwang di no tla fela o no manifesta dilo tše dibotse ntle le gore le gore ebile o dire process ya manifestation di no tla go wena because wena mo mmeleng spiritually o gabotse o clean so mangelo ba tlo tšwela pele ba bantse ba bolela le wena ba tla go fa di-guidance and then kudu motho le o na le badimo ba metsi go na le melaetša e mentši o tlo e kgwetšang go tšwa go badimo ba gago beke yona ye dira ka mo ba rego o dire ka gona theeletša melaetša ya bona o tla bona o ka se ke tshole okay and then ebile ba swetšela pele ba sa go botša ka balance balance kore ge re ge re bolela ka balance re tlo bolela ka ge re balantsha maphelo a rena mešomo ya rena di-relationship tša rena ditšhelete tša rena di-friendship tša rena and then kudu e sa bolela ka karata e sa bolela kudu ka batho ba ba nang dimpho tša semoya motlho mongwe ba lena le ka ba o ka ba ebile o decide gore beke o nyaka go ya metseng motlho mongwe eh, o setse o kwane le motho a o thušago spiritually o tlo go iša metseng e tlo ba letselo le botse mangwele a gago ba gare ba go emetše

le ge o le gore ga o yo tsena ka gare ka re o ka se tsene o nnoši o sena motho a tlo go protector a, a spiritual messenger go raya gore mohlomongwe o tlo kgotsa o eya mola o ino ya gaufi le meetse go just o rapela go bolaya le mangeloi a gago mare make sure gore o dira cleanse yago before o ya mowe ga re ye meetseng re šilafetše monga meetse o tla kwata monga meetse o tla go tšea dilo tša di tlo sepela gabotse bekeke o tlo kgwetša many science and di-science tše di tlago go wena ke kgopela gore kore o di nyake o di bone ka gore di tla tla go wena di-sign but wa se di bone because wena matlho a gago a tswalelegile ga se o ikemišetše go di bona bula matlho a gago look for science gomme o tla kgwetša melaetša ka moka goba dikarabo ka moka tša dilo tšeo le gore o nyakana le tšona okay ke ntse ke sa tšwela pele ka the high priestess the high priestess intuition ya gago melaetša mongwe tlo e kgwetša ka intuition be ke yona ye badimo ba ba re wena o motho e le gore you are very much intuitive intuition ya gago e very very strong nako nngwe o ka no ba o e ignora ye ke nako e la gore o stopa go e ignora o thoma go itheletša go e na le ntho e le gore o swantse o e dire ge e le gore ga se ntho e botse goba ntho e ditlamorago tša tsona di tlo tliša dillo le ditsikitlano tša meno mamile ga batla go fa a sign ya gore no don't do this ge e le gore ntho e o e dirago ke ntho e botse you are on the right track mangwele ba go encourage gore o tšwele pele ka yona e tlo o tlišetša mphufutšo wa phatla ya gago le gona o tla kgwetsa sign o tlo kwa le wena ebile o thabile and ga mangwele ba le gaufi le wena goba ba thabile le wena o tloka ka lethabo le lentšhi le le rona le lona o ne kgwetsa o thabile o sa tsena o thabetšeng out of the blue you are very very happy ya bontšha gore mangwele a thabile lete ke re sao e tšhweu lete ke re se yellow lete ke re se blue rapela ka tšona o kana wa eda le ready for protection bolela le mangwele a gago ka those candles o ka bolela le mangwele a gago ka tsela tša go fapana through a prayer goba wa no leta those candles fela wa no bolela le bona tseba gore ba gaufi le wena ba go kwa ene ebile ba thaba go bolela le bona ene this thing e tla go thuša gore e bule dimpho tše ding tša semoya tše o nago le tšona dikwi tša semoya tše o nago le tšona di tla bulega ditsebe tša go di tla bulega wa kgona kwa mangwele wa ga ba bolela le wena your throat chakra e tla bulega wa kgona go bolela le mangwele a gago go bolela le bona ba go kwa ene ba kgona go responda third eye le yona e tla bulega division tša ba gona dipono tša ba gona di-flashes tša ba gona di-senses le tšona di tla bulega so many class di tla bulega mo bophelong ba gago and ebile e tla o thuša gape ka gore e tla ba ntšile e dirang e balancer those chakras as well because go ntse o bolela le bona manyolo ya gago le bona ba dirang ba cleansa mmele wa gago le bona spiritually ba bula di-chakras tše e le gore di-blockegile ba di-blockolla kore ebile ba go lwela spiritually ba lwa le mana ba gago gomme go a tlalakganya ka ra bophelo ba gago ke ona molaetša ke bego ke le tshwaretše ona beke ya lehono gomme ke sa bona di-blessings tše dintšhi di tla go wena bekeke ke bona dilo tše di botse ke bona dimpho tše di botse ebile ba go encourage gore o tšwele pele ka go lena kore o ka se kore a ona motho ba re ka rego o tšofetše go ka ke thuta a gona ene re re lena ka tsela tša go fapana go lena se ntse la gore swantse o ye sekolong kae kae kae kae just fela ka o no tša buka wa bala ke a way of learning wa lebelela ntho e itseng mo tv ke a way of learning go tla ya le rona wena o ikemišetše go lena eng ene ke rata go botša gore simple simple things tše le ra di lebelela mo tv le tšona kore di re fa kore di re bula mahlo and ebile re kgona go learner from tšona re kgona go ithuta from tšona ke rata go lebelela di-soapy ke rata go lebelela eh, di-movie especially movie tše e le gore ke di-true stories ka mehla ga ke lebeletše those things i learn a lot from them ke a lena ke kgona ke thuta maleme a batho ba bangwe ke kgona ke thuta setšo sa bona ka bona naba okay ba ba phela jwang ba ba phela jwang ba ke ba phela jwang and then ke ke thuta dilo tše dingwe le behavior ke ya ke thuta yona gore okay wa e bona ee go ka lebelela mo disopi ke rata go fa motlhala gantšhi go ka kgotsa e le gore gona motho e le gore a diretseng o mongwe phošo whether o e dirile on purpose a rata go koša motho mongwe botlhoko goba ebile e mistake go ka lebelela ka nako tše dintšhi ba ka no mo gera a no thoma a ganetša but mafeleletsong o kgona go tla a kgopele tshwarelo and wa e bona tshwarelo ye ke e ke gore o e kgopela from the bottom of her heart of, or the bottom of his heart ka gore tla bona ebile a tshekiša dikeledi o bontšha gore ke nnete motho wa ke tshola ka ntho la e dirilego so this is how we learn re ke thuta eng gore ge o diriletse motho mongwe phošo mo kgopele tshwarelo ke a leboga ba gagešu ke tše ke bego ke le tshwaretše yona beke ke gomme le beke le be le beke e botse ke lela ka letša mahlatse le matlhogonolo a re kopaneng beke e latelago ke a leboga